aiwa tokutambirai masikati anhasi manheru anhasi pano pakanoiwa nyaya yebroadcast ndiri wenyu sangwadzispiwe kachidza mapfumo tiri kuda kumirira vamwe wedu vambopinde mbichana uyo apinda mukusha pindai pindai pindai tikuonei toda kutandara pabodzipo saka tichambotimirei mere tichiona vamwe wedu vachipinda kuti vatiteere kuti titaure aiwa nyaya iri pano yakakomba inotorwadza mwoyo asi asi aiwa tiri kudaidza wese wekwanyamuzuwe wekwachipfiko wekwamutoko wekumapurazi kumavhurazi kwamudze uko kusvika tasvika kubhodha pindai pindai pindai wananhari wanashawa wananha wanananiko mese wana soko haa ah, mhizha mese pindai wana humba toda kutandara tiri pabodzipo tichitaura nyaya inorwadza mwoyo wemunhu wazhinji wari kurwadziwa nayo pakuti mm, nyaya iyi itsvinu baidi nyasi tine warendo wedu watipinda pano wachiti titandare nawo munomuziva sahwira wangu ekeniya uyo chifamba plus a ah, nyasi nyaya iri pano inyaya yekuroodziwa kuri kuitiwa wana wana wepwerewa wachiroodziwa kuna warume wakuru tiri kuziva nyaya yakaitika yamemory uyo akashaika aita mwana ari 14 years old iyi nyaya iyi yakakura kupinda kuti memory akashaika memory akatoshaika asi tinoda kuti tiongorore kuti chii chinoitika kumapostori chii chiri kuitika munharaunda dzedu nenyaya dzowanadzi kuno tina madzibaba jonathani uyo ari pano mataka jonathani ah, ari pano kuti atiite atinyepe kuti chii chinoitika kumapostori pakuti iye ndimadzibaba asi iye anomiririra nhengo dzei vanasikana wanei trust yavo inomirira vanasikana asi aiwa tida kunzwa tese ndikuona kuti vanhu vari kupinda vari kupinda vari kupinda haa mbishana mbishana ndizvozvo chaizvo pindai pindai pindai takakumirirai tisati tapinda munyaya yedu iyi asi ndikuda kutanga ndati uh, ekeni yapinda mudariro sahwira wanyepa kuti zita rako ndivani wanyepa kuti unosenzerepi wotinyepa mutupo wako isu pano toda zvemutupo kwamutoko ndo zvatinoita kana vanhu vauya vanopinda mubato wapamvura wotinyepa mutupo wavo naiba pinda mudariro morodzi wateereri wari kutiteera Uh, waita hako spiwe sahwira wangu uh, maswera sei mhuri yezimbabwe ini ndinoitwa muzvare ekenya chifamba ndinoshanda uh, ndiri kuorganization inonzi shamwari yemwanasikana kwatinomiririra kodzero dzevanasikana kuvapa mikana kuvasimudzira nekuvapa mucherechedzo wekuti vakaenda mberi vanobudirira nekusimukira. Inini ndiri muyera mwoyo, asiwo zvakare ndiri muroora wekwaMutoko, saka ndiri muroora wenyu. Ndipei zvenyu mvura makasununguka.
Aiwa, tazvitenda izvozvo. Waroora weduwa, munotipa ndimi ka munotipa mvura naiwa roora aiwa tazvinzwa sahwira jonathan madzibaba madzibaba mataka jonathan ndinoda kukumbira kuti muchipindawo mudariro mukwaidze wanhu mowa morodza mowanyepa kuti ndimi ani munoera mutupo wei
awai sezvamangu taurai ndinoitwa mataka jonathan chikasha ndiro zita rangu rekubarwa naro kana kuti madzibaba jonathan ndinoshandira organization inonzi ruveneko rwenyenyedzi trust iri kubata basa iri muchipostori kuda kusandura mafungiro kana muitirwo ezvinhu muchipostori kuti tifambirane nenguva takaona kuti izvi zvinogona chete kana tichinge takwanisa kuti tikwanise kudzivirira vana from abuse kudzirira madzimai nekuvachengetedza nekuvapa mukana kuti vana ngavaende kuchikoro vana ngavabaiwe majekiseni vana ngavasaroorwi vari vana vadiki so tiri mapostori ari kutsvaya kuda kusandura munamatiro wedu kuti tifambirane nenguva nekuti nhaka yacho yatiri kuzama kuda kuti tigadzirise ndeye vana ende vana vanofanira kuti vachengetedze kuti vazowana nhaka yekugara so ndiri muyera mwoyo Eh, ndinoona kuti aikeni eh, ihanzvadzi yangu saka kwamutuku uku ndinoda mombe dzangu aiwa tazvinzwa aiwa tazvinzwa sekutaura kwataita kuti pane nyaya huru ipano toda kupoti titange taite tati taka news katinako pano pakuti munongoziva tinoti kana tichitanda iyo yedu iyi kanoiwa nyaya tinoita tichiti tichiisa news ipapa tikuona vanhu vari kutiteera daidzai wamwe daidzai wamwe toda kunzwa nyaya iyi muchitibvunzawo mubvunzo kuti tione kuti zvakaita sei zvakamira zvakaita sei handiti ka aiwa regai ndikuitirei news pane inokugwa bear with me bear with me
Nokanudzai pakanoiwa nyaya broadcast naWasangwa Dzisipiwe Nyasi nyaya iri mudaliro inyaya yagobuditsiwa mubepanhau roZimbabwe Independent musi weChishanu. Nyaya yayo wagari wekwaMutoko wari kunzi wada kubisiwa nzvimbo dzawagere inotorwadza. Ipapa mabhuku aya kunzi pamwe ndomamwe emabhuku ada kubisiwa kwaiye anosanganisira bhuku rokwaKatsukunya Bhukuro kwa Karumazondo, bhukuro kwa Kahwa, pabodzbono bhukuro kwa Tome. Izvezvi zvakatooma zviri kuhwadza asi mureketeri uyo wagari wemumabhuku uya Elizabeth Mukucha agoreketa iye kuti wakatozvipira hawo kuti nyangwe kupfa zviribe basa ku- pane kuti vabisiwe nzvimbo dzavagere idzi. Paribe agoziva kuti zviri kuchatekaira sei nekuti vakuru vehurumende varibe chavari kureketa panhau iyi. Gurukota Noringa anozviwo zviwanikwa zvomuvhu Gurukota Chitando ribe kupindura mubvunzo yakabvunziwa anobepanhau ri ipapa woCenter for Natural Resource Governance wakagoreketawo kuti hurumende ireke zvairi kuita zvi nokutoti zviri kutoenderera kuitika nzvimbo dzakatendedza nyika dzese zviri kutorwadza kuti zvichaperera papi nokuti paribe agoziva kuti zvichaperera papi ipapa makambani waChina wa kunyanya yakanzi Shanghai Haoying kwai ari kutotekaira mumabhuku mo ari kuwanyepa wagari wemabhuku waa kuti waite bawu wagadzire hawo kubisiwa nokutoti iwe waChina wari kuuya kwai basa rokupega nokumema mema nzvimbo yese iyi riri kuramba richindoenderera mberi ipapa kuno makambani anosvika matanhatu ari kuita zvokucherachera uye akaringira kuti agopuwa nzvimbo dzokucherachera Dombodzvi pari pabodzipowo nokuchera makwari pari baakuziva kuti zvichaperera papi asi ticharamba takaringa heno kuti wagari wekwaMutokowa wachakona chere kubisiwa uye kuti wachabisiwa wachiendesewepi kana kuti wachapuwa chere mari dzawanofanira kupuwa dzekuti wari kubisiwa nzvimbo dzawagere pari baakuziva kuti zvichatekera sei asi ticharamba takaringa hedu tiri ipapo ndini wenyu kadzitape mhanduwe nhau pakanoyawanyai broadcast Aiwa mainzwa nyaya iyo asi tinoda kuita pekare iyi toda kuti munzwe nyaya iyi pekare tinokanudzai pakanoiwa nyaya yebroadcast nawasangwadzi isipiwe nyasi nyaya iri mudariro njomufana wekwamachaya kunzi memory uyo anga ane makore gumi nomana akapfa achipona mimba kumarange kubocha pakereke pawo yomapostori murume wache kwainjomhuri yokwamomberume ipapa mapurisa akunzi ari kuferefeta kuti zvakatikaira mm, sei mm. kuti mupfana uyu aperekiwe kumurume papodzi paono kusvikira azopfa ipapa pari pezvizhinji zvakasikana kuti zvakamuke zvatikaira sei kuti paakazopfapo chii chaachiri kuitika wemhuri yache zvinotorwadza kuti kwai vari kuedza izvezvi kuti waperekepo kare mumwe mupfana wavo ano makore mapfumbamwe basi kuti aende kootsiwa nyakupfayo zvinotorwadza izvi mabi yangu ipapa hurumende yakuramba yakunidziwa moto magadziko zvokutoti yatoreketa iyo kuti iri kusiyaba zvinhu zvakadando ichaita zvese kuti nyaya iyi igotekaidziwa kusvika kumugumo wayo isu chedu kuramba takaringa nekuti kusvikira nanyasi paripi zvareketiwa nemapurisa kana neyo hurumende zvimwe pamusoro po zvavari kuferefetazvo masangano ari pasi rese papodzipo newanhu padandemutande wadoka wari kuita zvidavado zvokurwisa mapepa awo padandemutande kuti wanhu wasaine kuti hurumende irambe ichiita zvokurwisana nokurodziwa kwapwere wa toramba tichizvikudza izvi tichiramba tichindoti hashtag justice for memory hashtag end child marriages now ndini wenyu mhandi wewo nhau pakanoiwa nyaya broadcast ah, madzinzwa nyaya dzanga dzichitaurwa apa ndanyanya kunetsa ndiyo nyaya ya, ya memory asi kuti ndititi tiri kuda kungosange concentrata panyaya yamemory hazvina zvazvinobatsira memory akashaika chatinofanira kutarisa apa chikuru chiri apa ndechekuti toita sei nemapostori zvanetsa izvi nyaya yekutengesa wana nyaya yekuroodza wana waripo wapwere wana wachitewa mukadzi ari 9 years old ari 14 years old ndinodaira vazhinji munowadziwa mapostori asi a tanetseka nazvo tanetseka nazvo tiri kukumbira kuti tiongorore tiri pamwe chete muchititaurirwa zvamunofunga kuti zvakamira sei toda kutanga nani naiwo wamadzibaba um, jonathan ngekuti ndiwo wei wemuchechi iyoyi wanozivawo kuti chi zvaka zvakamira sei kuti zviri kuitika sei chii chiri kuitika ipapa indopindai mudariro ah, madzibaba mutitaurire ndimi makagara muri muchechi yo pandakange ndichitaura nemi makandinyepa kuti ah makange chechi yenyu ine eh, it's a, it's a, it's a separate one yakabva kumain group pindai mudariro mutitsanangurire kuti chii chiri kuitika nekuti um, nyaya dzekuroodza vana idzi dzakamira papi ngekuti imi mune mune group renyu trust yenyu iri kuda kuedza kuchinja kufunga kwevanhu ava titaurire kuti zviri kufamba sei ya so ndichitaura muchidimbu eh, ndinotanga ndichiti inini ndinoshandira inonzi ruvenekero nyenyedzi trust zvanambotaura chechi yedu ichinzi johan the fifth of africa chechi iri johan masowe echishanu chipostori chakaita sei chakakura Then panhau idzi dziri kunetsa dzekuroodzwa kwevana vadiki yes inhau dzagara dzirimo dziri kuitika because of religious fundamentalism nemadubious religious doctrines kumwe kufungira kunongoti kufunga kwevanhu kunobva kwada kuonekwa sekufunga kwani kwamwari wherever i speak about these issues pese patinozama kuti tishande seruveneko rwenyedzi trust kuti tirwise nhau yemachild marriages because pese panoroorwa vana ava pane pane nhau dzekuti mweya wati ndarota mwana uyo ari mudzimai wani wangu tikada kudzoka kusiri kwamarange about 56 years ago pane yakanetsa kubudiriro yamadzibaba ishmael pakapedzera parohwa mapurisa pakapedzera parohwa vanhu vezbc vaenda kuda kunomisa nhau dzemachild marriages so nhau iyi yekurodzwa kwevana haisi kuitwa kwamarange chete its across the board in the apostolic wat in the apostolic sect kungava kuchishanu kungava kwani kungava kwamarange dati papa vanhu vaite sei vapanzwisisa zviri kuitika across the board in the apostolic wat community and behind kuitika kwenyaya idzodzo munoona kuti panenge paine nhau yekuti mweya wat mwana uyu ndofanira kunge ndiinaye kwamadzibaba ishmaeri kwanga kutori nestrategy yekuti paitotorwa vana vane ma9 years pachinzi mukadzi ukaroora mukadzi was not a vision mukadzi wako was tasked akutsvagire musikana mhandara muchechi imomo ndiye utokupfimbira mukadzi iyeye kuti murume apinde kenani kuti wainzi kwagara nemukadzi wausina kubvisa umhandara haupindichi kenani vaitoti kenani yavo iri pachi iri pamozambique so what we have learned kana zvatadzidza over time pamusoro penhau idzi is that pane madubious religious doctrines pane nhau dzekunyepera mweya kuti mweya wacho asi chitodzoka seruvheneko rwenyenyedzi trust tobvunza mubvunzo wekuti ko mweya wacho sei usingaone shirikadzi dziri muchechi imomo akatofirwa who is in need of a husband ari kutotambura mukadzi yaada toroorwa mweya uyu unongoona masweet 16 ivo vana vadiki zvichidzoka uchi zvichidzoka kumasure so dambudziko riri muchipostora i will not speak zvemapendakosta because handiende ikoko ndotaura zvandoziva zviitwa kuchipostori kuchipostori ikoko kwaita idzo nhau idzo dzekuti mweya wati and its something that has been happening over time kwana makore zvinhu zviita sezvichiitika from time immemorial so pacreatwa a community and a cycle of poverty and ignorance nekuti vana mai vari kubara vana vari kuzvarwa vakatororwa kuti vavara vana vadiki vana mbuya avo futi vakatororwa vari chivara vana vadiki so pane mapush and pull factors akawanda into this child marriage isiri religious doctrine chete yatova culture yatova nhau yekuti vanongozviziva kuti handiende kuchikoro im being cultured kuti ndinoroorwa handiti muruzviona so zviri kutangira pakuti chiri pafoforani chakatangisa nhau idzi kubva kumasure dzichitanga inhau yekuti mweya mweya wati so ndo problem iriko iri kuitika kuchipostori in the name of the wat of the holy spirit saka
asisa ah, ndapinda ekeimbopinda ndozoti ndobvunza mubvunzo ndichibvunza kuna kuna madzibaba jonathan ekepinda utitaurirewo kuona kwawo kuzviita seshamwari yevanasikana
Ah, waita hako spiwe sahwira wangu ah, ini ndinoona kuti um, nyaya yekuroodzwa uh, kwevanasikana muno munyika yedu yezimbabwe tingade futi kubva tatsanangudza kuti haisi nyaya iri kuitika muno muzimbabwe chete nyaya dzemachild marriages dzakatekeshera uh, kunyika dzakawanda tinonyanyoona kuti zvoni uh, dziri more prevalent uh, kunyika dzekunoku kuafrica and um, as i highlighted earlier on for me i think uh, memories case is one issue uh, that the journalists uh, decided to take up and then uh, publicize it um, kuti tionesane vanhu vazive kuti this is how bad the situation is uh, munyanya kunyanyanyanya kunyaya dzekereke dzimwe uh, dzechipostori tichiona nyaya dzekuroodzwa kwevanhu ungade kuziva kuti nyaya dzakabvira kare kare kumashure makore anoraudzira sekutaura kwaita jonathani vana vachingoroodzwa asi nekuti ndinoona kuti kune dzimwe kereke dzechipostori dzinozviona kunge shumba kunge dzisingabatike kunge dzisingasvikirike nekuti dzinorarama upenyu hwadzo dzega community yacho yakatosiyana nemamwe macommunities muchazonzwa kana jonathan akukurukura achitaura nekuti zvinotobvirira kuna namai vevana vana mai vakatoroorwawo vari vadiki zvotoendawo kune vana vavo vasikana zvakutopedzisira zvakutoita kunge zvinhu zviri normal saka kuti pakati pavo paite mumwe anomiririra mumwe achida kuita speak out against the practice zvakatooma ini ndotoona secout chaiyo chaiyo kuti once wapinda mairi haukwanise kuvhomoka uchibuda mazviri zvoreva kuti ehe nyaya dzinokonzera kuroodzwa kwevana dzakasiyana siyana kune nyaya dzenzara kune nyaya dzema social norms dzatagara tichikikiritsana nadzo maharmful cultural and religious practices mm -hmm. kune nyaya dzekuti vana vanotadza kuenda kuzvikoro asi ndofunga kuti nhasi nyaya yehuri yatiri kunyanyotarisana nayo inyaya yezvitendero zvinodzedzereka zvakadhakwa zvinopedzisira zvakuita kuti vana vaitwe vana amai and kuti titi child marriage ka its an understatement uh, spiwe iyi ndo inonzi repi nekuti tikati child marriage tiri kurerutsa isu pakabuda nyaya iyi muash metro patakatanga kutoisa press statement yekutanga takatotanga tatsudza munyori wenyaya kuti gadzirisa nekuti ukangoti a 14 year old girl she has a name and mwana akatoroorwa nekuti kunge ari pashiraini achibarirapo kutotaura kuti anga ari mukadzi wemunhu saka ndokuoma kwazvakaita nekuti mukereke ndo munofanira kunge vanasikana vedu vakachengetedzeka but mukereke momoka vakupidigurwa nekushandiswa handiti munhu wese ane freedom of worship ndo zvinotaura constitution yedu asi kana freedom of worship iya yakupidigurwa yakushandiswa nenziro dzisiridzo zvakureva kuti vana vari kumbunyikidzwa uye kuti mwana akashaya kodzero yekuenda kuchipatara inova kodzero inofanirwa kuwanikwa nemunhu wese saka ndokuipa kwazvakaita kuti tira kunyatsodzika dzika nayo nyaya yekuti tione kuti zvii zviri kuitika muzvitendero zvakasiyana siyana and like what jonathan said um, it's not just the apostolic sect no some of the apostolic sects yes asi tinoda kuti muzive kuti kunyange matraditional churches imomumu zviri kuitika vanhu vari kutora nyaya idzika vachidzivigiridza pasi pemakapeti vachiita kuti zvisazikanwe kana kutaurwa nezvazvo vanhu vongopedzisira vati regereranai kana kungoti mangwana musazvipamhezvi kuita sezvinonzi munhu aita kamwe kamhosva kadiki diki asi nyaya idzi dzichiramba dzichiita sei dzichiwanda saka ndokukura kwakaita dambudziko ratiri kutatarika naro and maybe kutibva tataura sipiro kuti vanhu vanotora nyaya iyi senyaya diki mungade kuziva kuti vana ava vanonzwai vazhinji vacho vanorarama mumwe kusvika afe haakwanise kuhila zvinoramba zviri maari zvinokanganisa pfungwa dzake zvinosakanganisa utano hwake zvinokanganisa raramo yake yamangwana saka haisi nyaya diki yatiri kutaura nezvayo
i know kuti iye zvino izvi tiri kuconcentrate vanhu vari kungoti justice for memory nyaya iri kutenderera pana nyaya yememory but sekutaurwa kwaitwa nana ekenia nyaya ihuru iyi ihuru asi tiri kuda kuti tirambe tichiite tifocuse on iyoyo yemapostori ngekuti yadhuburwa nei nekufa kwani kwamemory asi on a bigger picture inyaya inotoenda kumachechi akatowanda chaizvo and dzimwe nguva wari kumbunyikidzwa dzimwe nguva kutodecide on their own kupinda mune zvinhu zvacho munhu mwanasikana achinzi ah chero aroorwa aiwa akaita pamwiri asi ari 13 asi aiwa murume wacho ari kuda kumuroora asi tikange takuenda ikoko takuzorasika zvedu tinoda kuti ticoncentrate panapa panyaya yei yemapostori kuchechi yemapostori nekuti chii chiri kuitika chakazolida kuti chii kuti mwana memory chokwadi 14 year old unotora mwana ari 14 year old uchigara naye Iwewe uri murume mukuru uchiitisa mwana iyeyo nhumbu unobata uchiti wakabata aniko musikana ane zamu here rekuti pane chekubata kuti ndawana musikana zvinonditsamwisa ndikange ndichifunga nyaya yekuti ndikafunga ini ndine muzukuru wangu ari 14 and kuti ndifunga kuti angaite angaite mukadzi wemunhu zvinototyisa jonathan pinda mudariro umbodedemura zvekare utitsanangure kuti chii chinopa kuti zviite kudaro why is this circle going round and round and i know on and on and i know sekutaura kwawaita iwewe trust yenyu iri kuda kuedza kumoderniza this church and, and kuti vaite in line with how other mareligions ma, ma, ma are asi chii chinoitika we want you kuti utiite walk us into church yacho kuti chii chinoitika muchechi yemapostori chinopa kuti zvidaro one watotaura yekutaura kuti nyaya yekuti mweya wandituma kuti ndiite chakati mweya wandituma kuti ndiroore virgin mweya wandituma kuti chakati chakati and also its a culture you know sekutaurwa kwaitwa naye kenya ambuya wacho ndo wanenge wakaroorwa wari 15 mwana anokudzwa ndanga ndichitarisa imwe vhidhiyo yandanga ndichiona ye a girl who is eight kari kubika sadza kari kukubvura sadza kupfuura inini mukadzi mukuru it means anenge achitotrenda kuti ndiwo unonzi mukadzi mukuru kana azonzi a ah, mukadzi wenyu ichitorai mukadzi iye mumind make akutoziva kuti ndakatrainwa kuti ndagona kubika mwana ari 13 14 years some of them are still bad wetting how do you take that and call him mukadzi wangu and get to a point yekumitisa pamuviri unenge wakati uri kuitii ndifambi take us into the cult yemapostori kuti chii chinoitika
yeah so chinoitika sezvavataurwa nasisi vangu ekeni achifamba is that these things have been created gradually over what over time This problem that we are facing right now yemachild marriages is a product of history time and space zvaane nguva zvichiita se zvichiitika zvaane nguva zvichiitika kudaro zviri normal especially mumaclosed communities of faith because these people vanorarama they are mastates within a state izimbabwe iri muzimbabwe man mayo vane muraramiro wavo pakanzi vanhu ngavabaiwe nhombo eh, yekuti tidzivirire covid iyo vanenge vane perception yavo vakanzi ngavaite ngavaite program yekuti vana ngavaende kuchikoro iyo vanenge vaine perception yani perception yavo because iyo vanenge vachiti isusu tiri kurarama pachi pamweya proximity yavo to god or prox, our proximity to god because ndiri mupostori our pro, proximity to god, to god is sometimes you know overrated and over exaggerated kuti tinopenda yegraphic illustration yekuti ange mwari tinogara naye pasi tichimwa naye tii achitiudza zvekuita which is not that mwari watinonamata uyo haambodi kuti vana vafe kana kuti paite maproblems atiri kufesa sanhasi so the problem is that tinenge taisa trust yedu pavanhu kana kuti trust pamunhu who is responsible for this
responsible for um, for, for continue, the continuation is of the perpetuation of this thinking yekufunga kuti first kwa, again kwandiri ka there's a certain le, level of patriarchy because andione vadzimai vachiti mweya wawataura kuti it's always varume
yeah so coming from that point munondo patotaura point yatinoti toxic masculinity yaya nekuti the acculturation yevarume vacho for example this happens across the african culture you can find a seven year old mumusha kana mungange musiri muchechi mumusha kana kwamutoko ikoko achinzi ava ndo baba vemusha is a seven year old ane masisters ari kuma 21 maybe amwe three times his age achipirwa nyaya kana kunzi havazoroorwa vanhu ava kana munhu asina kutaura you understand so varume in african context especially tazoenda kumaclose communities of faith vanokura vaine that right of way i, I don't know kuti how long iri canada I, but ekenos tine problem yemacombi drivers kunoko vanongofunga kuti vane right of way you can just turn in front of you havarespect maconventional traffic rules to them kana vari paroad ndo vana mambo so ndozvakaita murume wemuafrica ndozvakaita murume ari mumacheche chipostora ati ane zvavo ari vane right of way to dream or to do the dream necessary in order for them to win and procure the same at any given point vasingaconsider marights emunhu wavari kudhila naye ndo problem iri muchipostori kana kuti ndo dambudziko riri maafrican communities kuti kune mamwe madoctrines akapinzwa muvanhu kudhara akutadza kuti nhasi aida aite se adzorwe kumasure

pedophiles running wild within the sect and justice for memory tinotenda uh, is, is, is it ison ndoro tinotenda nezvawatipostira apa ichokwadi izvi zvanga zvichitaurwa naekenia kuti nyaya is bigger than what we are looking at ekenia chime in pinda utaure Uh, so ndoda kutanga kubatira panyaya yanga ichikurukurwa na naison ndoro handiti ndichibatira mm. ipapo kuti chiri kuitika spiwe ndechekuti um, kazhinji kazhinji isusu tinomirira kodzero dzevana uh, kana madzimai sisi tinozonzwika toramba tongoita ruzha kana pachinge paitika nyaya dzakadai vanhu vanopedzisira vakujairira ruzha rwedu rwuya rwoita sekuti harwuna zvawo rwunotaura ndinofunga kuti tasvika panguva yekuti ruzha urwu rwunofanira kuita zvimwe zvinhu zvinobatika uye kuti nyaya iyi yatakatisana nayo nekuti nda kumbodzokera kunyaya yamemory memory akabva muchechi tanga achitsanangudzirwa nehanzvadzi yangu jonathan panapa mamiriro akaita community yechechi yekumarange

iri ipapo patinoziva kuti hapana machiremba kana kuti kudii ndizvo zvoratidza you know, kuti patori negap iri in existence pavanhu vese kubvira kune ari kutungamira chechi kusvika kune munhu akabatsira memory kusvikira mwana avigwe mutemo wototadzisa vanhu kuti vaone mwana wavo achivigwa can you imagine the trauma uh, that the mother and the family went through zvoreva kutoti zvoni pane pasiri kunyatsojeka zvakanaka munhu wese atori nebasa rekuita sei rekuita chii chatingatomboita kuti nyaya iyi kai itombopera kutangira pana memory kuuya kune zvimwe zviuru zvese zvevasikana who are suffering in silence vari kushaya vanhu vanovamiririra uh, as well ngatimbotarisei nyaya yemaonero because jonathan anga achitaura nyaya yekuti normal madecisions within those churches haaitwe nemadzimai varume vanenge vari mberi vachiita madecisions aya zvotoreva kuti varume ivava vakatadza kuchinja mafungiro avo nemaonero avo nemaitiro avo vamwe vese ava vakwanise kuchinjawo zvakare zvoreva kuti nyaya iyi icharamba ichingoitika pasina anokwanisa kuita sei anokwanisa kuti igadzirike toenda kuna namai vevana ava vari kupinda mukereke or their relatives or vanhu vemunharaunda izvezvi mapurisa ari kuita chikikiri kikiri chekutsvaga kuti nhaimi vanhu havari kumbowanikwa papi zvakatora nguva kuti vawanikwe imunoti mucommunity imomo vanhu vaisaziva zvotora futi kuti as communities as well we have a critical role to play when we see these things happening i remember at some point in time pane nyaya yakaita noise padandemudande during the lockdown yevanhu vekuuplands patakaenda tichinobatsira mwana it made a lot of noise social services yakatozoya yobatsira mwana nekuti community yakaramba ikati hatingasiye stepmother vachibata vana kunge zvikorobho takatarisa ndo vakaita kuti nyaya iuye pachena zvotoreva kuti community ine basa rairi kufanira kuita sei yairi kufanira kuita todzokera kune vasikana vacho pachavo because zvese zvatingaite isusu kwedu tinoti anything for the girls without the girls is not for them but ivo pachavo vanoda kutoti vagadzire njere dzavo nekuona kuti ah kana hurukuro dzichiitwa kana urongwa huchiitwa huri kuitirwa isusu saka izwi ravo rinoda kubuda I remember takaita pakaita vana Jonathan launch yavo namadzibaba end by yeruvheneko rwenyenyedzi it was a campaign to end child marriages one exciting thing that I saw and I appreciated paungano yavo is the girls actually take the lead nemadhuku avo they are intelligent girls who know kuti panapa tauya kuzonamata but our future is in our hands so they take the lead which is also important spiwe nekuti vasikana ivava vakasaenda kumberi vamwe vese vanogona kuchinja wodii woita sei but if the girls themselves are not involved zvichatitorera nguva yakareba as well but then tobva tadzoka kune nyaya imwe yanai tida kutaura yekuti tadzoka zvese tiri kuzviona zviri kuitika moda kunoti munyika yedu yezimbabwe tinogadzira magwaro akawanda anobatsira kuti nyaya dzigadzirike muno muzimbabwe tine the um, national action plan on ending child marriages

nekuti vane pavanoregulatwa vakutodzidziswawo mutemo through ministry of justice takavaona two years ago vari kutomirira nyaya dzemachild marriages kuau neivava vanhu vemachechi through that document vanofanira kuregularizwa nekuti machechi akangoti amutsa yake pasi pemutsamvi kana pasi pemumango kana pasi pemuzhanje haakwanise kuti pakaitika zvakadai zvoongororwa zvotorova tationei nedambudziko mhm. tabva tati pfee munyaya dzekuita sei nyaya dzemutemo nekuti izvezvi tatarisa nenyaya memory ka memory is 14 tinomhanya nacho chitarisa kuti mwana ari pasi makore 18 but haasiri ega kune vana vane ma 16 years handiti who are victims of rape vakazongonyuka makuseni votoona rapist akutoita community service ari pachipatara iwo chiziva kuti ndakambunyikidzwa but nenyaya yeage of consent nenyaya yemarriages bill richiri pending neconstitution chimwe nechimwe chichiri kutaura zvacho zvotaura kuti we have a long way to go spiwe mune nyaya dzakawanda dzirimo umumu dzekuti mumwe nemumwe ari kufanira kutambidza mumwe chimuti chichienda mhm. kwachiri kufanira kuita kuti nyaya iite sei kuti nyaya iyi igadzirisike nekuti hatisi tega kune maindependent commissions ariko ana gender commission variko ana anti domestic violence council variko ndo vane mvumiro yekuita monitor and evaluate these situations ndo vane mvumiro yekusumudza izwi kuti ngatimboendai tinoresearcha isu kutaura zvamemory one wekubocha kauyu mhm. isu tikanzwa 5000 statistics dziya dzakativhundutsa dzemateen pregnancies ndo vakangopfuura nepachipatara kana kuvfu police we could be having more vamwe vatoriko maybe thrice or twice as much zvoreva kuti magaps edu aripo akawanda so as we fight for justice

why has the law been silent on that point ndinoda kukuplayerai kanhikirikinini kavhidhiyo kandakareceiva nezuro kangabvawo kune one of our friends anonzi zuwa ari kusouth africa ari kupopota zuwa ari kupopota ari kupopota fange ekenya but i will play it for like one minute or one and half minute munzwewo take yake because vanhu vari kuti ah they are politicizing this whole thing kuti he eh, vanhu vanhu vari kumbunyikidzwa hurumende haisi kupindira because its all politics teererai zviri kutaurwa naye ari kuti
machechi amabhizinesi ayo akangofanana nevanhu vanoenda kubasa ayo god needs us to do something about it togara chingochema ye i blame zanopf ye i blame mdc ye not everything is political some of these things are psychological some of these things are social because these children that are being tested and what what havanei nepolitics mufunge Hazvinei ne politics izvo. Every but the thing is politics is hot on the streets mazuva ano. Saka mofana tofara kuti bridesmaid wenyu apinda panyanga. Because hazvina reverse. Chipembera yaiswa wacho yeye ndiye wavaona akakodzera. Hazvibatsiri kumutema nematombo because basa iri harina kuti uri politi uri po, political party ipi basa rapiwe. Iri rinobata munhu wese anosapota asingasapoti anonamata asinganamati anorwara asingarwari basa iri rinobatsira munhu wese.
Chisi handisi kuti kwanzi chii chii ndai munomudza kuti muri kuona ka nyaya iyi um, it goes beyond um, politics it goes beyond just kuti vanhu vari toita sei it's a big issue we should zvekutaura kwaita yekenyaka tofanira kuita look at it a bigger picture kuti ndiani ari involved what do we need to do uye akanga achicomplaina achiti manesa mazichembere ari kuiko akanga achipopota achiti mazichembere ari muchechi imomo ndivo vanofanira kunge vachiite vanofanira kudzidziswa thats way wana jonathan comin kuti vadzidzisei kuti vaunderstand kuti zviri kureweiko zvichasvika kupiko nenyaya iyo yevanai kana ivo vakaroorwa vari 14 havaone problem iripo saka munovadzidzisa sei jonathan muri kuzviita sei nenigikrini yenyu netrust yenyu yekuda kuti vanhu waunderstand wa kuti zvinomira sei so isusu seruven ya so isusu seruven negoronyedzi trust tine yatiri kuti the soft power model the power of persuasion we were trying to engage macommunities aya through persuasion through tabling mareforms making them part and parcel of of the, of, of the what of the solution as well as the problem nekuti problem ine maclose communities of faith sevatambotaura vane operatero wavaenda se wavanoita but for starters sezvataura nasiso vangu ikeni achifamba there are a lot of gaps that are actually empowering or giving powers to, to, to the perpetrators vari kuita mhosva idzi

What's on the ground? Sevataura na sisi Kenya, vane point yavataura kuti the age of sexual consent neyo the age yacho of marriage. Right now we've got a controversial bill riri kunetsa the marriages bill. Ana muzvona mukataura zvinhu zvariri kufocasa on ka these are peripheral issues. Mm -hmm. Nobody is making noise about, uh, about the core issues of machild marriages. Mm ina uchiti dzekuti ukatora mukadzi ukagara naye for three months atoo mukadzi wako makutoshaya maproperties people are not really using

around us and also futi nhau futi idzodzo futi dzereligious fundamentalism idzodzo kuti ndosika mukuziva kuti nyaya idzi ka idzi dziri kunowanda kuti chechi papoint yanda yandataura ya kuti inangiri age of sexual consent and the actual marriage on its own zviri kunzi mwana ngaaitwe sexualized 16 but ngaazoroorwa aitwa at 18 vakomana vemachechi isusu mando vatononopinda kuti ava mweya hautengere zvinhu ngaagara aita sei aenda kumunhu wani kana angoziva murume chete ngaachimeka shuwa kuti akugona kugara kumurume wani kumurume wake so tine tine local stand tinenge tine backing tinenge tine way to justify our, our actions so if those things are not harmonize and pane contribution yapiwa ne musati maplayer video papataurwa nhau dzemamental health issues that contribute handakubata rake sita rake

Tinogona kusungirana panapa tiri three imimi Ma'am Spiwe avanzadzi vangu iKenya nene madzibaba Jonathan kuti ngatiitei broadcast ina eight kuti vanhu tivapa kurenya idzi but pakashaya kurespecta chisungo chataita kuti tosangana na eight pano ndikada kuzouya na quarter to nine ndinogona ndiri takanyorana pasi but handina that drive yekuti ndizadzikise chatasungirana so spirit of commitment because a constitution is just but a paper it's a paper type kana pasina the spirit of implementation saka paizopinda zita ronzi constitutionalism that now entails manje the effort yekuteedzera zvataita se zvatawirirana for example panhau iyoyo yamemory iyoyi initially i was in mtare takatomhanya mhanya kuenda kumapurisa trying to understand kuti i was told nemapurisa kuti Mutare Central hatina jurisdiction this issue happened in Bocha I got the contact ya yanange ya officer in charge Bocha ko nyaya iyi yafamba sei zvikanzi hatisati haisati yasvika kwatiri haisati yasvika kwamuri but kamapiwa a tip off kakoza how many cases do you solve they acting from a tip offs kunze apaka hwandamba hava mune murunodzibata mubva matorecover zvinhu zvevanhu Iyi nyaya iyi yanyorwa munewspaper it means is a good tip off why don't you go and investigate do you know what they told me zvikanzoni hatisati tapiwa authority nachief tikati why do you need authority from a chief why was in section in section 79 criminal code you know a police officer uses discretion to investigate when you feel kuti a crime is being committed you investigate when you see a crime being zvamafanira kutiona munhu achibirwa kubhuku kwenyu kwamamuchitaura kwekwamutoku mupurisa obva ati ndamirira tsamba yekwasabhuku but uri kuona munhu achibirwa mudunhu masabhuku what is got sabhuku go to do with your, with your job so mukuona all, all, the, all these gaps kuti malaw enforcement agents acho even the policies acho policies don't work mind you kana pasina supporting infrastructure we are fighting a lost what lost battle for example tiri kuti mwana ane ane five years ngaanga akuenda kuecd but in that area chikoro chiri 7 kilometers in one direction munhu mukuru chaicho akafamba 14 kilometers anoramba chikoro anenge akuswera ari musango machibata shiri because tiri kuti chikoro ngachiitwika but hapana that support let us first build infrastructure around the police ngatizive zvikoro mudhuze toimplementa policy iyoyo if youare talking of a policy of fighting child marriages and all these plans in place what is the supporting infrastructure For example, isu seRupeneko rweNyenyedzi Trust, we are pushing what we call the minimum human minimum standards movement, where we are saying we are not asking for much from, from, from these church leaders. Hatisi kumbokumbira mapapa avo kana mhino dzavo dzekufemesa. We are simply saying kuti give a child equal opportunity, especially the girl, the girl child. Give her equal opportunity. She must go to school.

emarenje anenge achitsvaga kuti ndiani akubata svipe mberi anti-poaching units and so forth and so on why can't we have an anti-child marriage task force mandated to doing those what those things and bringing people to book mapurisa chii chamaita wacho arara nemwana mudiki aitwe bcause chinonetsa whats ironical about this issue is that iwo magaps ari mutemo kune imwe nyaya yatakaita pesuka mutare sometime last year a 14 year old who was married to Ofuti Eli in one of these apostolic sects. We pursued, we pursued, we pursued. Mwana endi batanopinda mukoti baanovutwa cross examine baati munhu wake anomuda. Do you know that's not the that point. A... That's, that's not the point. Yes. Yes. That yes. wasn't the point. Kuti unomuda here kana kuti you're 14 unomuda unomuda. Yes.
Ndo that's when I discovered kuti eh, child marriage is not really a crime.

isusu weare thinking of signing anonzi mabishops declaration they declare legally they declare kuti we, we, we want to fight this and we, if we don't we face the repercussions and the repercussions are abc and d but the danger manje is having what call political commitment vana nzizi tinochera kuti haa for sure nzizi tichachera iwo nepasina kana nzizi mabridge tichakuvakira ine pasingakwane bridge is because people know kuti even if tikakomita tikasazviita hapana munhu anokwanisa kuzviinforce what we are laking now is what is enforcement that is why these guys operate the way they want when they want because they really know kuti the commitment yacho malegal lacunas the gaps within the constitution zvakufanira nekuti right now mungada kuona nhangire iyoyi nhau iyoyi kudhara yaizi statutory rape right now we are sexual defilement at the same time we are saying kuti mwana yekuti ngaarora naye ari ari 16 is going against culture yevanhu ivavo so people vanenge vaine macorners and maloopholes to really fight these what these things so we are trying our level best but what i know is kuti progress is a slow process especially when we are talking of machild marriages but we need to push hatifanire kuneta ngatirambei tichipusha we will get there but panoda kuti isusu as ruveneko rwenyis trust we actually believe kuti no amount of date cannot be swept off his feet hakuna marara asingatsvairiki what is needed is the appropriate broom hautsvaire marabos epanze nemutsvairo wemumba haukwanise kutsvaira marara emumba uchiseenzesa uh, excavator unokuva kuti wondomutsa chiimba what we need to sit down

Okay, uh, I, I think um, the, the conversation uh, is more interesting today because the, um, tina mukoma jonathan vanonyatsonzwisisa nyaya idzi kuti dzinenge dzichifamba sei nekudii asi inini chandinoda kunyatsotsikirira pazviri inyaya yekuti tinoda kusvika panguva yekuti as a nation tinotora nyaya dzemadzimai kushungurudzwa kwemadzimai nevasikana tokuisa at the center of the table handiti patinoita hurukuro dzezvimwe zvinhu zvese tinozvimhanyisa tokikiritsana nazvo we need to do the same nenyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nevasikana and mm. those who have heard my comments handiti kubvira pakatanga nyaya yamemory i have been saying uh, the issue of gender based violence in zimbabwe has actually become a pandemic within a pandemic. Mm. And if we ignore this cage, the end result will be devastating. saka hazvigoni kuti tirambe takadii tirambe takanyarara nyaya yatoopo like i earlier on alluded to inyaya yekuti tochiita sei kuti tigadzirise nyaya iyi tichienda kumberi nekuti hatingarambe takanyarara tichiita sekunonzi hurukuro dzatiri kuita idzodzi ndidzo dzega dzakwana ndofunga kuti pari zvino ka

tobatana neveutano zvakare patiri kukurukura vanoda kuripota makesi wobva waripota vanoda kuwana ruzivo vobva vari kuwana zvakare ndofunga kuti pari zvino ka tinoda kutomhanya nechimuti kuti ruzivo rwuende kumunhu wese nokuti dzimwe nguva tinenge tichingokurukura tiri padande mudande vamwe havatorina zvekuendesapo vamwe havana data racho asi tikaita zvekupinda munzvimbo nekuti vamwe kuchatoziva chaiko chaiko tichitendera especially kumahard to rich areas kuti vanhu vamboziva vambonzwa kuti ndizvo zviriko zvinobatsira its a starting point iripo inoita kuti tirambe tichiita sei tichienderera kumberi toramba tichimwendawo ipo pasocial media toendawo mumaredhiyo mumatv asi kuti tisimbise zvakare zvirongwa zvakadai sekushanda nevarume senge zvanga zvichitaurwa nehanzvadzi yangu jonathan takaona ministry of women affairs yakaloncha chirongwa chakanaka muna 2017 chehe for she campaign chikatobatsirwawo nemadevelopment partners nevarume at different levels saka zvekureva kuti varume ava ka whether ndevekuchechi machifi ndevemakombi ndevepai vane basa rekuita because ivava vakatanga kuchinja mafungiro nemaonero avo tinenge tiine kumwe kwataa kufamba tichida kuedza kuita sei tichida kuedza kugadzirisa asi nyaya yangu hombe yanoda kufundisa zvakare inyaya yekuti bumbiro ratikagadzira this uh, action plan to end child marriages tatomboona zvaraita raitaura zvakare nyaya yekuengeza varume nevakomana yaitaura zvakare nyaya yekuti madzimambo vange vachidzidziswa nekutora nzvimbo yavo notakaona kuti nyaya dzainetsa kudhara kuti mwana anoti akabatwa chibharo chifu yototi ndipei mbudzi zvavharani handiti mm -hmm. izvino takona kuti munzvimbo dzatiri kushanda umu zvachinja hakuna mambo isinoshandira kuna namurewa ana chief mangoenda havadi kuti mwana abatwa chibharo oti ndipei mbudzi yani munhu ngaangoenda akakumatirongo nekumatare edzimhosva kana ana chief seka zvakatosiyana nemamwe madzimambo zvakare zvoreva kuti isusu senyika tofanira kuona kuti tingaite sei nevakuru vemadzichechi ava nekuda kwokuti panosumuka mazwi makuru emunyika achitaura kuti izvi hazvitenderwi handiti totora kuti kune anofanira kunyarara seizvezvi nyaya memwe rinofanira kuti pamukana wekuti machechi aya aregularizwa tizive mm. kuti chechi ipi ndeyani chii chinenge chiitika mukati mekereke iyoyo sekuita kwatiri kuita nemadzishe ngavauyo futi vakuru vemadzichechi vavava tigare navo pasi takaona vezcc zimbabwe council of churches yakaburitsa uh, press statement yayo kuratidza kuti tiri kufamba in the right direction vari kuzvirambawo nyaya idzodzi dzekumbunyikidzwa kwei dzekumbunyikidzwa kwevana asi pamusoro pezvose mitemo yatatichitaura namukoma jonathan inoda kuti ibatanidzwe handiti kuitira kuti inosenda meseji kunzoku ukangoita hwani bhinya rinoworera mumujeri rabata mwana vamwe vese havateedzeri havateerizve because it mm. sets out as an example for all the other perpetrators out there that it's a crime and it has to be stopped saka izvozvo zvinotibatsira kuti tikwanise kuita sei tikwanise kuenderera mberi saka ndo nyaya hombe yatinoda kuti kumhanyidzana nayo kuti ngaigadziriswe nyaya yemitemo iyi kusaite munhu anoswera achitukiswa zvimbuzi nekuti abata mwana chibharo kana kuswera achitsvaira muzvikoro nekuti abata mwana chibharo nekuti chero vana havatori at the age of 16 spiwe mwana mwana before they turn 18 mwana atori mwana nekuti totoona kuti mafungiro acho ndiyo humwana maitiro acho ndiyo humwana ende futi totoona kuti tingabatsire sei nekuti kumavfu ikoko mapurisa they also try sometimes chinoleka anenge amaresources saka vanenge vachida kusapotwawo kuti basa riite sei rifambire mberi kana iri michovha yavanoda kuti vafambise kuteera nyaya kana dziri airtime dzavanoda kana chiri chii kuti vati tipu koshe tione maresults achibatika kuti izvi even nyaya dzimwe dzatiri kuignora ndoziva kuti imwe nyaya yatichazokurukura spiwe rimwe zuva nyaya idzo dzesexual reproductive health rights and services kuti vana vacho vari kuenda kuzvipatara kuya ari ikokoko ndimai vebhachi rekuchechi ndinesi votaura kuti dai ari mwana wangu ini ndaisambomubatsira kana kumupa mapiritsi kana kumuudza kuti ukaita zvepabonde unoita sei vana vari kutotya kuenda ikoko eziwo kuti vabatsirike Dai muri kuona kuti tiri kuita mabackyard abortions akawanda vana vaye vari kufa hatingadzotaure nyaya dzemaobstetic fistula dziri kuitika zvakawanda saka tiri kuparadza ramangwana revana kana tinoda kumhanya nemasdgs tinoda kumhanya nenyaya dzeagenda 2063 ndipapa patinotangira kumhanya napo nekuti kana takuzotaura zveaccess to education takuzotaura zveutano nei chinhu chikuru chatiri kufanira kutanga tamhanyidzana nacho ndichochi asi munhu wese spiwe ane basa rekuita aiwa kenya ndinoziva kuti kana ndakupokonya nenyaya iyoika hauchagona kumira you know you really get into it and like you said tichine zvimwe zvirongwa zvatichaitaka zvekuti tione zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana zviri kuafekta vanhu madzimai kodzero yemudzimai is more than just kuti kodzero kuti law inoti chii what has been legislated asi chii chatiri kuita in real life pana papa nenhengekaneni yataito yatendwa yatatenda ichigara hanzi pedophiles are leaders of the church so thereis uh, there's no reason for them to support laws that protect children thats ndiyo imwe imwe hondo jonathan im sure you agree tendai yeah, yeah, yeah. ari kutaura and mapurisa vamwe vacho mapostori so they can't they don't want um, they don't want investigation and some high government official have interest in the churches pane uyu sahwira wangu zuva angatipopota apa angachiti you know it, it, it, my, some of these churches is become a business so you know it's multifaceted asi tinofanira kuita to find a way of tackling it ndasara ne5 minutes can you believe kuti nyaya yaiti aichafa tatara 10 minutes ndiri kuda kupa jonathan 2 minutes kuti ute wind up zvaunotaura zviri mumwoyo mako ekenya ndinopa 1 and half minutes because i know kuti unopfuurira 1 and half minute uite wind up zvauri kutaura watopa imwe suggestion yekuti chaita chimwe chirongwa chekuti titarise zvinhu zve kodzero yemudzimai more than just the law kuti munharaunda dzedu tiri kuitei kuti reinforce this thing jonathan pinda mudariro uwaende up muzukuru Yeah, so ndinoti inini eh, kuvateereri vakateerera across the world kuzimbabwe kucanada kuuk wherever you are this issue yatiri kutaura nezvayo yamemory machaya is ndakabata flag yezimbabwe this is not only a case iri in isolation for this young girl but this is for the heart and soul of the what of the nation

because this is I'm a, this is pedophile behavior mm -hmm. and this is not only issue yekumapostori this is not only issue you know it's an issue for the heart of the nation because vana inhaka according kuna mwari inhaka chitadzo ngachipiwe chitadzo ngachipiwe zita racho let's not go around ngachipiwe zita racho and let's tackle it chitadzo ngachipiwe zita racho and this is a fight for the heart of, and soul of the nation this is a fight for the future of the nation let's get all hands on deck mapostori vanani tese to fight this i think those are my two minutes eh, kenya two minutes i'll stop you i know wind up Ah, thank you so much spiwe inini mashoko angu ekupedzisira ndekungoti let's not sugar court ah, zvinhu zvakaipa uh, hakuna chinhu chinonzi child marriage its rape so we continue to demand justice for, for memory and not memory alone but even for the thousands of young women and girls who are also suffering in silence in zimbabwe so munhu wese ane basa rekuita munhu wese panzvimbo pake kuti tipedze kubwinya nekubwinya nekurwadzisa kwakadai kuti vanasikana vagare pakachengetedzeka paka
vanhu ndiri kukunzi mazvinzwira mega ndauya nevanhu vairi awa nhasika I, i think you all agree kuti zvaita fanike tataura 15 minutes chete ngekuti nyaya ika inyaya inorwadza mwoyo wemunhu wese inofanira kurwadza mwoyo wemunhu wese anyone who is a father who is a father of mwanasikana mother of iyo pachezve ari munhukadzi ane mwana ane vazukuru sikana where are we going with this tikazvinyararira zvinhu izvi ka tinoramba zvichiite tichiperpetuate zvichiramba zvichienderera mberi zvichaz sekutaura kwandaita chitadzo chitadzo ngachipiwe zita racho mai vangu waigaro vachidaro kuti anenge ah, ai vanongoda zva hanzi hatidi kunzwa izvozvo kana chiri chitadzo ngachitaurwe and toti handle it as it is and uh, tinofanira kubatana maoko tiri pamwe chete to make it stronger you can't reinforce something makabata makadai so panotoda kudai oh sekutaurwa kwaita najonathan naekenia kuti inyaya inofanira iri kuaffecta vanhu vakawanda tisaite go around it kana sugar coat it kana kungoita ah nai mwana uyu akanga aitiswa mwana at 14 its bigger than that and if we don't look at it that way kuti its a bigger issue which needs uh, everybody to get together zviri zvehurumende zviri zvemapurisa zviri zvemapasta zviri zvemafundisi wekumachecha hatingavasiye they have to be part of the fabric this fabric has to be you know this need has to be stronger eh, nyaya iyi ka handigone kuti ndingaiemphasize sei asi a ah, ndinoda kuteedza vanhu vese matitera wana tendai wana zvaitwa wana shila wana martha wana lilian nemese wana chihoro mauya panapa kuzotara munofanira kuramba muchiitaura in your communities don't leave it for kanoiwa nyaya yekuti taitaura musi wesvondo talk about it often because kana muchiramba muchiitaura ka inoramba iri pafuo pedu apa kuti pane nyaya aiwa ndinoda kutendai mochiwa nemanhera akanaka tichitenda jonathani naekenia wesamusahwira wedu kuti vachauya futi panext program yatichaita inoita nenyaya dzei dzezvakadai izvi tichitaura pamwe chete mochiwani manhero akanaka ndini sangwadzi wenyu spiwe kachidza mapfuno pakanonyawa nyaya yebroadcast tinokutendai nekutiteera Thank you.